wadhi okang' machiel achiel kachiel nyaka kama nyogwang' nitiere onyise jopiny gimomiyo embe noweyo jaduong' jaduong' thagore nyogwang' eh, yes ler ne jopiny an kawuono ni abiro ma serious an ema iluonga ni nyogwang' hmm. kendo amor kuom jasudeche en ema iluonge ni ng'awa an iluonga ni mak Ma, olelunga. Olelunga.
Mm. Ayie kodi kuom kelo kela e studio ka mondo mi awuo gi jopiny. Eh, Okuonga jaduong' mon waherore go sana. Mm. Jaa momiyo nwanyiewo nyaka angolo machal mineno ni. Oh. Koro gimomiyo nwachwanya gi jaduong' en niya. Mm. Ne wan gi wuoyi moro niya. Wuode miluongo ni Aton Tagule. Mm. Kane wan gi jaduong', jaduong' nohero gik miluongo nang'o josiketegi. Mm. To kaka nohero josiketegi, mm. mago ema miyo sani ne ochwanya gi wuoda ma iluongo ni Aton Tabule plus jaduong'. Weya ng'adi matin. Eh.
Nyuwe wachin jaduong' nohero ang'o? Jaduong' nohero josikede kendo kanyo jopiny ok aluor mar wachonu. Agombo ni ler ne jopiny ni josikede gin joma chalo nade? Josikede gin joma nigi kuonde miluongo ni, ineno kuondegi? Mhm. Ng'e ni gin gi gima something that can show back. Gidhoki sum. Ne wan skul bana noka ne dhie, nichopo e klas adi? Onge sida wan klas aboro ne wachopo klas aboro machon. Mm. But kata bedo ni klas aboro ne chon, an jaduong' nohero ego sana. Oh. Jaduong' nojiona nyaka ngolo mineno ni, emomiyo ahero jaduong'. But timbe ne ni jaduong' ohero skat, kasto gima rach kode, mm. ni jaduong' ok nyal kata miye siling abich. Ah. Amon kata adwa ng'ama miya siling abich per day, mm. nomiyo adwa hero nyaka wuode miluongo ni Aton. Nada penjie.
Penja duoki.
Nyaka ne uweru gi jaduong' osekawo kinde maromo nade? Jaduong' nyaka wawerego. Hmm. Budho to osebudho matin ok anyal recall back. Hmm. But kata kamano anyalo temo recall back gik mane otimore. Hmm. Nyaka wabed gi jaduong' e higa mar 1954 cha nomiyo waherore gi jaduong' sana. But gima nochwanya kode ne en jasikede. An adhi ayudo wuoyi moro ma serious, jaduong' moro maber. Mabeyo, gik moko mabeyo maonge sida. Jogwang' nyaka gie sani. Sani to koro in kanye? An sani e.
Sani an mana yo India Dubai kocha. Ok ine ka sani wang'ni aduogo ka wang'a lando. Ah. Eh. Ma kata be denda yo, mana nya kata chikora. Oh. Koro an jopiny adwaro wuok ka we unia. Mm. Un tem uru wuo wuo uru gi jaduong' no konyalo yudo dhako moro. Mm. Omanya manyo nyuom kata chiega mar adek. Ah, jaduong' oseti, jaduong' ok nyal yombo sani mane ber ka kuru bede kode. Koro ineno nang'o? Dong' idog ibed gi jaduong'. Onge sida, wuogo uru kode, hmm. onyalo yie. Abiro duogo. Sawa.
Ah, inde kono be wan maber, nyocha aringo nyaka gi ram charanteja. To ni inde nyocha iringo gi? Ram charanteja. Ram charanteja ne gari.
Ram charanteja ni ok en gari. Hmm. En ni ineno jomoko mane timo ngum ni dis dis ka. Hmm. Mage gin. Oh. Ana ng'e wuogo uru gi jaduong' kata nambane nyise niya nyiri ng'eny ohero hera josikendego an puonyo sana kapok otieko to in nyaka ahere kod net gi jogi nikech iwacho ni isomo ichopo e klas aboro English iwacho kodgi koso dhok mane iwacho kodgi an ana mit nyaka e Kiswahili